hello guys so nhasi ndaizodhara nedheri rakabirwa hana nyati nedheri randakabirwawo guys takapinda mukombi guys takana neuber paipe tenda neuber ndobva nda mm, so guys this again no no bang don't forget to click moclick ka plus sign button ka plus sign button kaka click guys so ndakamuka makuseni guys ndobva ndati andimuza ndaingonzwa moyo wangu uchiti chii usaiende usaiende chichi pepe ndobva ndaienda ndaenda pepe ndabuda mumba ah, im ndakangosvika kumba sho sanda ndakamuka pepe ndobva ndanogeza kumeso ndageza kumeso ndapedza kugeza kumeso ndobva ndawaridza mubhedha ndawaridza mubhedha ndakapfeka hembe dzangu dzakaita se ndakabva ndapfeka hembe dzakanaka ndapfeka hembe dzakanaka pai pai kutozorawo makeup chichise zvatinongoti vasikana saka nini ndopandakaita se ndopandakabva ndaita mm, ndo ndakabuda kumba kumapast ten ndobva ndadya ndobva ndabuda mumba ndabuda mumba pai pekuti tene nechi netaxi wanachira kuenda ndakunokwira mutaxi yayo same taxi mwana ndiri kujob yekuko mamunana nyati gaizi munana nyati kudaro ndakwira taxi taxi yako takuti chii takuenda zvikanzi kuenda kupi tavaudza kwakati kuenda pepeni taxi yo yaenda kugauteni yes yaenda kugauteni tichibuda musowo wetu guys atete vagari ndichimina musowo wetu pepe takusvika ndakona kuti vakuchinja direction vakutoenda nedirection yavo vega takuvaudza zvinhu izvo chindiburutsai chindiburutsai taxi guys yakaramba yakangoti touch ichingoenda guys takatanga kuchema mutaxi muya muya takatanga takachema mazvinzwa ka ndikuti chindiburutsai chindiburutsai vakaramba vanhu vetaxi vaya vachingoenda vachingoenda ndopakabva panzi nemumwe mukadzi ndiburutsei ndichifunga kuti pamwe mukadzi ari kuti sapotawo achaita se pamwe atobiwawo sezvatiri kuitwa achaita se achazo mm, achazonguti anochanosvika kwatiri kuenda kwakumira taxi iya ichimuburutsa ndikafunga pamwe taifunga takuda kubiwa ka yachinja direction ini ndakuti chindiburutsa ichindiburutsa taxi ingatiburutse ikuramba yakaramba ichispeeda guys pakaburuka mukadzi waye ndakutira kuti ndiite sendiburuke makundidhonzera mukati pepe musandidhonzere mukati ndokumbira kuburuka imi ndakaramba ndichidhonzerwa mukati kudhonzerwa kuti hapana wari kuenda ah, sikana asina pawa racho ndamboziva kuti machona wangu arimo i think wangu ari ndapinda mukati muyamei vakatanga kumhanyisa mumota mazvinzwa guys kumhanyisa mumota zvekuti ndakatanga kuchema kuscream obva andivhara muromo mumwe mukadzi mumwe murume futi anga arimo obva asvika paanga asvika ndobva aburuka futi kana vasikana vakatoplana vese ava vari kutoburuka sika ini neni siri kuda kuburutswa ndakuda kujamba pakaita se pakaburuka murume uyaya imi ndakazvambaradzwa kwakundipa zemba makumusana guys zvendi musana kwakatoita redi totsvuka cheko cheko ndarowa ndarowa paipe ndobva ndati ndiite sei kuti ndiburuke ndasina option ndobva ndaburuka ndichimhanya saka ndakatoita zvekutijamba chese chezvo ndajamba chipepe ndajamba oh, rest stop doing yes start then ikati yakundidhonzera ndobva ndapiwa zimbama paipe pandikuti kuti koma ndipire imbama ndakunovacha sevandivhara muromo guys mota iye yakaramba ichimhanya hai ndikangonoti jehovha kusiri kufa ndekuita se ndekupi mamutorina nanyati moto ndakaona kuti hapana kusiri kufa kana yangoona mota yatotanga kutospida payangotanga inoridvisa volume yangonoridvisa speed ndobva ndajamba nepahwindo ndakaita se ndakaburuka mota meme zvekuti pandakatoburuka eh, eh, ndopakava jamba wana nyati takatonga ndatotyokachatotyokagumba kana asina option chikuru andaita se chikuru andatokwanisa kutiza ndaita se ndaburuka ndakwanisa kutiza veve ndaburuka guys ndobva nda ndobva nda apa kwana ndaburitswa kwacho ndandisingatombokuandisina kana idea yekwana ndaburitsirwa guys ndasana mbokusvika kubva nditangopinda south africa hanobvira ndasvika nzvimbo iyoyo hmm. ndobva ndakutiraya kugese kutiraya kutsvaga vanhu kutsvaga vanhu ndofunga ndakagara dzinenge six hours kuzosvika ndazonova nguva ngunoti kwacho nokwaisi kwanga tova kusango like brod bacho naasingatomboizivi ndopakazodarikawo chimota one kutira kuimisa mota ingamire pakuzo imwe mota yechithree mota yakazomira yanga yechithree ndopandakuvaza kuti chi ndabiwa nekombi netaxi chi taxi yange yandiba ska then ndanda kuda kuti sei ska papa ndotokumbira hope yekudzoserwa kumba chichipepe ndopavakabva vandi ndobva nda kumbira mota meme ndava ndava explain ndandakwira chindakwira tax yange ichienda kuchi ndinoenda kuenda kusoweto then taxi yaiva ndichinje bva ndidhokora kuno sikanzi aisa hatisi kuenda kwaunogara but tiende kusiya pa tiende kusiya pamapurisa then obva waripota chi obva waripota nyaya yako guys ndakafunga kuti pamwe mota yerudo ndibatsira futi mutiye ndikati mati muchandisiya pamapurisa wani zvikanzi vakapusira ndakatotite mukadzi wangu jehovha ndopanonotaura dzimu wangu ka vange vandirasa gazi ndotanga ngu ndikuita majokes but ndiri serious ndobva nda ndopandakabva ndaona chi ndikanoti plus mota yacho yanange iri diki zvaikane kanga ri kamazda ndobva ndajamba ndandaburuka ipapa ndakajamba ichimhanya zviti ndakabva ndakatominyuka ruko rwangu and ndajamba ndichimhanya paipaya ndobva ndatiza pamndatiza chi mumota imumuma guys ende pana ndakangotiza ndana pachori ndana padhuze nepakamba papolice ndobva ndatiza ndobva ndanoreporta kesi yangu mapurisa ndakatosvika mapurisa zvesvo izvo zvika yatova december mbavha dzawandisa kana kune mbavha mbavha dzitochiriri dzenge dzawanda ndopandakabva ndaenda pamapurisa ndobva ndawana murisa cho ndakanangara chikadzi ndichichema guys sezvinonzi ndauda kufa ndakachema mazvinzwa aupe anoti kati my first lesi ndakachema guys ndobva ndamuexplainera ndika ndakwira chii ndakwira kombi yandakwira kombi yaya ndaikwira yanga ichiti kuenda kusoweto ndobva yaita sendobva ndichinjira direction because um, uh, i think vanga vaida kana undibire here kana kuti vanga vaida vanga vaida vanondirepa chichi pepe because yachi ya new season zvikanzi ayewa isati se don't worry chi watova masafe hands pepe ndobva ndabatsirwa mapurisa kwaikuya andazapa machi madiration ekudzokera kumba chichii ndobva tanga tonyora maalert and i think ndopakabva ndosvika kuona kuti izvi matova strict zvekudaro ndopakabva patanga kuudzwa vanhu tichi kuti mune vanhu vari kubira vanhu vanhu vari kuba chichii pepe ndobva ndasvika kumba guys kana uchida kuona kuti sometimes ka tichiti vadzimi vedu but mwari ariko guys ndakasvika kumba ndisina kana kana kana kana in peace despite zvinhu zvine ndawana nemota imwe ngeda kundiba yakuda nita se but mwari ndakazondopa ndakazoona kuti mwari zvemachokwadi ka tichinyembera tichiti mwari hakuna but mwari variko zvavo jehovha mwari ka ndovariko manje ndopa ndakasvika kumba kutanga kugeza ndichichema ndopana kamirira mamhongo mama ndopa wakazosvika ndikaso explanation zvaitika ah, mama akazoti amwari ah, anewe ndikaudzawo vamwe ndopana kabva ndave pasocial media ndichikubatsira chi zvanga zvaitika paipai ah guys we want to thank, you, to thank, the, to thank the lord nezvatakaitirwa nechi nekuburiswa matambudziko watakaitwa ah kana neniwo ndakafara ndakanyasona kuti mwari panapa manyasomira nemwana wenyu ndakanyasoti jehovha ka you still love me So guys, sometimes namata I know what was gonna happen to me, but then now I want to thank the Lord Almighty. Nekuti ndakasvika kumba safe namai vangu futi vakaita vakafara munhu sanga ari kumba akatotona tiri safe. Kubva ipapa I learned a lesson rekuti guys kana uri muSouth Africa try kufamba kana neuber kana nechii because matax asisiri safe guys kunze kune mbavha especially nechristmas yata kusvika iyi. Guys ngatifambe neuber kana kuita indrive kana boat because tax yakazvimirira. Ah, vana vana mari guys. vanhu vakutsvaga mari and vanhu vakuda kuba vanhu zvemachokwadi so guys uh, thank you for the love of support ndokutendai nekona kwamaita vhidhiyo ndozati guys muchabatsirikana because kune mbavha and don't forget to pray guys ngatinamate so guys this is your girl nono bang usakanganwe kubaya ka plus button ako ka